Awle, vawiin chu pheikhawk hmun lamah kal kan tum a, thla te kan han la a, kan han inpost vel phawt a ni, kan thlenna hotel ah maw, hei hi kan thlenna hotel a nia, hei ka thiannu a nia, kan chhuak dawn a, kan post phawt a ni. Khawlai vel, kutthler vel ah a sei phei lut tuk a, a hla lut tuk a, tihianin kalkawng vel bak hi chu. thla kan la vak hman lo nih chu umm a hmunah hi chuan kan buai thei lutuk a pheikhawk hmun te englo thawmhnaw hmun hrim hrim ah hian kan buai thei lutuk a thlai hi duh ang hian in kan la hman lo a kalkawng hi tian in thlai hi duh tawk hian kan la hman a ni mai ta umm tiang kan awl mai mai a a dang ah hi chuan in kan buai ve thei lutuk a thlalak na hun hi awm lo ni maw chuvang chuan in tiang kalkawng vel hi-- an kawtthler Guangzhou kawtthler vel hi tan kan en a ni mai. Saron an uar kan tih kha maw? Par hrang hrang an tui pekna te hi khi a huh ve miah loh khi maw? a chhawngah te chhawng lo ah te pawh hian tian pangpar hi awm zel mai ni. Delete te tan chuan ka ui ve bawk sia tian video dah that nan hian in ka lo hmang ve thin nih chu maw. ka phone memory full tawh dawn sia delete tawp aiah tih hianin kawtthler vel te hi ka lak kual ho kha tih hian youtube ah hian dah tha ila ka tia video vel dah that nan ka hmang ber anih chu maw tiang lai te hi a nalh lut tuk a hmun ah chuan a ral atang pawt nalh tak ani a fai bawlh hlawm ve lo reng reng. Khiti khawpa mihring tam na ah khian bawlh hlawh hmuh tur vang ania aw. Khawlai dung vel ah hian. Tian pheikhawk awmna hmun pheikhawk hmunpui pakhat chu kan thleng a zawi muangin kan han chhuk ang a pheikhawk hi ah thlai hi kan la hman lo em em a nih chu maw kan buai ve lutuk a tia en kual vel nen. Thiantiam teh teh in an dawr vel chhinchhiah pah a ka lo lak hi ni mai ta, but kan lakna vel ania October a ni kan ti tawh kha chuan hei thlalak zeuh zeuh hi tlem in kan hman a nih chu maw, winter thil a nih vangin a lum hlawm hle a, ka but kan en vel te tiang vel chu mami hi raipuar a heng Gabriel a pai mek a tunah chuan a piang daih tawh maw. an thingpui lawmna hi kan awt em em a thlate kan la a lei ve tan te kan zawng vel a hei a cute bawk se a tui hmel bik tawp a nih chu maw awlsam tawp an thingpui fe hman te pawh eh kan zawt a thla te min lak tir a a zawng ve ro u eh chumi kha mi ah chuan awm ang ten tia tian model ten pheikhawk te but te in lo bun chhin zel a chuan kan haw leh tawh a hei. ka thian te ka la nghak a tian hla te ka lo la kual vel mai mai ni heti lai hian ka thian te ka lo nghak a a mawi bawk a a nuam a mahni pawn a nuam khawp mai lo nghah pawh maw tunah hian zan dar a tel dik leh tan tah chuanin lan dan kan hmu tel atanga lan dan a ni hi. changna bawk si a thawhleh tawh chhuak bawk si a. Tichuan pheikhawk kha a tlangpui but vel kan lak zawh ah kan haw a, haw na kalkawng vel haw a han ti ila hotel pawh kan la thleng chuang lo tah hi chuan in. bungraw thawnna a kan phei phawt ang a, eh bungraw thawnna kan phei hmain pangpar dawr vel kan zawng leh phawt dawn a chung vel te chu next ah ka rawn tiang a, tunah hi chuanin bungraw thawnna kan va dahna lai vel tih vel a rawn lang phawt ang a, kan rawn ti lang phawt ang a, chuan pangpar hmuna kan kalna vel a hranin kan rawn ti leh dawn nia. Kalkawnga thlalak vel hi kan hman hun vel a ni kan tih tawk a, a dangah chuan kan buai thei lutuk a, ih kan thawmhnaw zawrh tur en reng reng in kan buai em em a, chuvang chuan in thla te hi kan la hman lo ka tih tawh kha. Tian kan thleng phei leh tep tawh a, kan bungraw lakna kha, oh kan bungraw thawnna kha kan thleng phei leh tep tawh a. kan cut zel a ni a hla lutuk a maw a ril tram ngaiin in kan awm a chaw te kan ei a an chaw hi tui lutuk kan tih kha umm chuan tan-- ehh thiante hetah ehh step chhungah khuanin imm leihnuai bazar a awm a ropui lutuk mai zau lutuk thuk lutukah leihnuai bazar a awm a naute thil vel ten en a imm an bazar a nih khawm hmeichhe pakhat chhuknaah khuan maw ka lo nghak a nih hetah hian chuan kan haw hnuin ehh hei bungraw thawnna a baima lamah kan phei a hei hi li i nia kan bungraw thawnna ber a nia. a fel lut tuk a, taima bawk si thlan tla hluam hluam zawng hian te anah hi an thawk reng mai a ni, hah hmel pawh hi an pu duh miah lo, ih thlan tla vak i ti lo chuan maw an taima a nia, tichuan ka bungraw thawn tur hi a bag hnihna tur a bag thumna ang vel nih chu kan pack mek a nih hi. Next ah pangpar hmun kan kalna kan rawn ti lang ang aw, duh tawk phawt ang.